Mba'éichapa iporãmíntepa che mbo'avy'aiterei che korasõ rorýpe ma'ikatúre ñamba'apo ñandive ñamboguata hag̃ua ñane hembiapo guarani pegua? Ñane ñe'ẽ guarani he'ẽmbosyetýva hajépa, ha che ipo'avy'aiterei reikuaa mba'épa nde ha'ete yvygoty chéve g̃uarã. Hum, ñaimépa ára potýpe avei, ménte la primavera, ménte septiembre. Ha aníke la nderesarái ne rembiporukuéra térã embohekopa ne pópe, ne mesa ári, ikatu haguéicha reñepyrũ ne rembiapo. Che ápe ambosako'ipaitéma avei ajépa. Upéicharamo nde añañáke pytami ñapu'ã, jaha, jaju ha ndajajapópai araka'eve ñande. Néi, jajapo katu tembiapo oikóramo, ejesareko porã, ehendu porã, ijapu'ãicha jajapo oñondive ha upéi jaha reíma hese. Ha néi, péina che memby, jaguerekóma ñane rembiaporã ñamboguata hag̃ua jahávo ñañemomandu'amíta ñanembo'epy ambue árape guare rehe. Nemandu'ái ko nde mba'épa jajapo ra'e. Héẽ? Nemandu'a? Mba'épa ojapo hína ko mitãkuña'i ojekuaáva ko'ápe? Ohupi ipo, ohupi ipo oiméne oñe'ẽse hína ajépa. Ohupi ipo ikatu hag̃uáicha jajesareko hese. Ha ijykére mba'épa ho'u ko'ã mitã hína? Oĩ porã, ho'u y hikuái ojekuaa. Peaha'e, mitã'i ha mitãkuña'i hoy'u hína, hoy'u hikuái. Ha neẽ, mba'épa ñande jahechara'e apokuehe ára? Hm. Jahechákuri mba'éichapa jaikova'erã ojo apytépe, ajépa jaiko porã hag̃ua, ikatu hag̃uáicha oĩ pe konvivénsia este... pasífika, pe konvivénsia armónika, ajépa nórmas de kortesía jaiporu hag̃ua jaha'e. Ha neẽ, jahamiẽ katu hese aipóramo. Mba'épa jahecháta hína jahávo ñane mbo'epy ko ára peguávape? Aipota rejesareko porã. Ikatu hag̃uáicha hesakãi gustoitereíkuri ñane rembiapo ko ára peguáva hína. Ha! Ya te va a encantar. Ya te va a encantar. Eja, ejesarekomína hese. Pejahái. Ápe aipota rejesarekomi ko ta'anga kóare. Ndépa reguereko hína ko ta'anga kóa. Héẽ. Reguerekópa ne rógape? Mba'épa péa hína? Hm, mba'e rehecha? Peteĩ mesa ojogualénta pykápe péva. Héẽ, ojogua avei apykápe, ajépa. Ja'éta chupe mesa. mesa. Ha mba'e sa'ýpa oguereko pe mesa? Eremi chéve. Si, marrón, marrón. Ha tuichápa térã michĩ? Tuichápa térã michĩ hína péva? Jahechavéicha hína postúra porã, ajépa. Ndaikatúi ja'e tuichaitereiha ani michĩetereiha. Aje? Reguerekópa mesa nde rógape?

ikatuha ja'e hese heta mba'e. Che aipapáramo hetyma ajuhu orekoha irundy hetyma. Entonces, che amombe'u ko mesa oreko irundy hetyma. Si, irundy hetyma. Cuatro patas. Oiko hína yvyrágui ojehechaháicha pépe, péa ha'e peteĩ mesa yvyrágui ijapopyréva. Isa'y amombe'u avei marrón, ikatu ja'e chupe pytangý péro es más marrón, ikatu jaipuru marrón. Ha ikatu amombe'u arekoha mesa che rógape, va'erãpa aipuru, térã ndaguerekói mesa che rógape, ikatu avei mesa apu'a, mm, ikatu avei mesa apu'a, kláro ke si. Ikatu mesa ipukuve apégui heta mba'e ikatu ha'e mesáre ha amombe'úvo mba'éichapa ko mesa ko tembiporu che ahecháva amombe'úvo mba'e ajapoaína ha amoha'angahai estoy describiendo este objeto, esta mesa, estoy describiendo, entonces ¿qué estoy haciendo? Contando cómo es este objeto y al contar cómo es, para qué sirve, entonces estoy haciendo una descripción. Amo ha'anga hai aína ko mesa. Néi. Ko árape aipóramo pépe ñañemokatupyrýta ñande hína. Ñañemokatupyrýta ñamoha'angahai kuaa hag̃ua tembiporu, mymba, tapicha taha'e kuña térã kuimba'e, ikatu avei ñamoha'angahai inamba'e oikóva, describir un acontecimiento también, verda? Ikatu avei. Ikatu amoha'angahai peteĩ tenda, un ambiente, un lugar. Entonces qué podemos describir? Objetos, personas, animales.

Ko'ápe jaguereko peteĩ moñe'ẽrã. Iporãite piko ko moñe'ẽrã kóva. Ñamoñe'ẽta, amoñe'ẽta che raĩ upéi rehendu rire che amoñe'ẽ rire nde remoñe'ẽta chendive. ñamoñe'ẽta oñondive, katu upéi ñambohováita porandu heseguáva. Tenonderãmandy voi ko moñe'ẽrã ári jajesarekomi ko ta'anga ojekuaávare, mba'épa rehecha pépe? Oĩ porã, oĩ peteĩ mitãkuimba'e, oĩ peteĩ mitãkuña, upéi ojekuaa chavurro, kavaju piko perã, ikatu kavaju katu ojoguave hínacha vurrópe, inambiguasu. Aje, nos fijámos un poco en cómo es el animal, la persona, el ambiente, moõpa ojekuaa hína, amoite ojekuaa hína yvy ha hapykuépe mombyrymi ojekuaa yvyrama, takapi'ípe, upéva omombe'u ñandéve hína oikoha peteĩ ñúme, ajépa? Pe aha'e. oĩ ambue tapicha avei pe chavurro kupe gotyo. Néi, ñamoñe'ẽmi, platéro. Platéro niko michĩ, haguepa, haviju apesỹi asy, hu'ũmbávaicha pe ijape, ha'etévaicha voi mandyjúgui ijapopyry, naikanguévaicha. Umi hesahumimímante ndojavýi mokõi lembu itaverahúgui ijapopyre. Ajépa ko omoñe'ẽporãite piko Platero-pe? Mavaitépa vaicha ndéve Platero hína, pe karai mitãkuña'ẽ térã pe ambue karai? Héẽ, oĩ porã platero ha'e péicha vúrro. Muy bien. Platero y yo es un hermoso téxto de la literatúra castellana, de la literatúra española, ha péape moñe'ẽrã ipukuve héra. Ko'ápe ambykymínte jaiporu. Ko moñe'ẽrã kóva ningo ombohasa va'ekue guaraníme, mbo'ehára katu gury Lino Trinidad Sanabria. Péa ningo pe karai ikatupyreterei ñane ñe'ẽ guaraníme ojapo va'ekue avei diksionário heta aranduka avei ohai guaraníme. Ha nde avei ikatu péicha, kláro ke si, nde avei ikatu. Karai Lino ningo ha'e va'ekue peteĩ mitã'i heñói va'ekue mante Puerto Casádope mombyry ha upégui ou oñeha'ã ha osẽ tenonde ha nde ikatu péicha avei anike nandi rete che piko mba'e ajapóta ko'ã no nde nde katu kyry nde ikatu avei rehai heta aranduka'e ñepyrũ va'erã ko'ã ña tercer grado pe rime ha ikatu rehai mbyty mimi rehóvo hína katu rejapo va'erã ha mba'éichapa ha ñamombe'u

reñói remoĩ kuatiáre, mm, nde katu kyry ndeikatu. Néi, ko'ág̃a remoñe'ẽta nde avei, platéro. Platéro niko michĩ, haguepa, haviju ape sỹi asy, hu'ũmbávaicha pe ijape, ha'etévaicha voi mandyjúgui ijapopyre. Naikanguéivaicha, umi hesahumimímante ndojavýi mokõi lembu itaverãhúgui ijapopyre. Ko'ág̃a ñañomongetáta ko moñe'ẽrã ñamoñe'ẽva'ekue rehe. Jahechamína mba'éichapa héra ko moñe'ẽrã. Rehechaháicha hína moñe'ẽrã héra platéro, chavurro réra, Si. Mba'épa omombe'u ñandéve ko moñe'ẽrã Platero rehe? Ke nos kuénta el téxto sóvre Platero. Ha upépe jaguereko hína he'i ñandéve michĩ, haguepa, havijo ape sỹi asy, hu'ũmba vaicha pe ijape, ha'ete vaicha voi mandyjúgui ijapovýre, naikanguéi vaicha, Hesahumimbi, ajépa ko nde omoha'angahaikuaaite piko ko chavurrópe ko karai ohai va'ekue. Verda ke sábe deskrivirle, kuénta ke es chíko, ke es pelúdo, si, muy pelúdo ke parése algodón ha'etévaichagui imandyjúgui ijapopyre, naikanguéivaicha he'i, eguatamína, la riqueza literaria que tiene esta descripción ha nde reta cheve hasy lento nahasýi che memby nahasyiete voi eñepy'amongetamínte hese eike pe témape ha eñeimagina ha'ehai reho ne upéi he'i mávapa ohai ko moñe'ẽrã Omoñe'ẽha ohai guaraníme pe pejahecha háicha Lino Trinidad Sanabria jaha'e. Karai Lino Trinidad Sanabria karai katupyry ñe'ẽ guaraníme guáva pe aha'e. Néi, jahave katu hese Jaguereko ápe peteĩ momarandu, una información muy importante. Ta'angahai ha'e pe ñemonde'u oikuaaukáva mba'éichapa ha mba'épa oguereko mba'ekuéra, mymba, kuña térã kuimba'e, tenda ha ambue oikóva. Ikatu jajapo ñane ñe'ẽme térã jehaipyrépe. La descripción es una narración oral o escrita en el que se explica cómo es una cosa, un animal, una persona, un lugar o un acontecimiento para tener una idea completa de ello. ¿Sí? Peahai. Ta'angahai. Descripción. Péa ñane rembiapo ko ára pegua. Taha'e ikatuetei ñaikuaava'erã mba'épa ha'e descripción. No importa mucho el concepto, aprender el concepto. Lo que importa es que vos aprendas a describir. Ajépa? Rejapokuaa hag̃ua. Péa ha'e la ñande indicador ko árape ñanembo'ehára kuéra ohecháta jahupytýpa hína. Jahaikuaápa, jajapokuaápa ko ta'angahai. pe aja asi ke ñañeha'ãmbaitéta hese he'i niko ápe avei ñandéve momarandu jahaiha pika añahai ja'e va'erã avei tuicha térã michĩ si es grande o chico verda mba'e sa'ýpa oguereko sa'yju morotĩ hu hovy hovyũ de ke color es ipuku térã ikarapépa Ijyvate térã ikarapépe ipuku térã mbykypa. Umm. Si es largo o corto, ipuku térã mbykýpa. Si es alto o bajo, ijyvate térã ikarapépa. Iporã térã ivaípa. Umm. Si es lindo o feo. Mymba, mba'e, tekove, térã tenda, térã mba'e oikóvare guáva avei. Pyahare. Ko'ã amba'e aipóramo, jaguereko va'erã siémpre bien kláro jajapótava jave peteĩ ta'angahai, ñamoha'angahaíta jave peteĩ tembiapo jajapótava. Néi, jahamiẽ katu hese hesakãpa ñande, he'i ñandéve hína omombe'u, omombe'u ñandéve mba'éichapa, mba'épa oguereko.

Ko'ág̃a ñamaña porãta ko apyka ra'anga rehe ha ejejapóta peteĩ ta'angahai. Ame'ẽta ndéve peteĩ tiempíto ejesarekomi hese ko apykáre ha upéi ikatu hag̃uáicha jajapo oñondive peteĩ ta'angahai. Che roipytyvõta. Mmmm oĩ porãite. Ko apyka niko jahechaháicha Yvyrágui ijapopyre. Epe ojekuaa porãiterei yvyrágui ijapopyre. Irundy hetyma. Eipapami. Peteĩ, mokõi, mbohapy, irundy, cuatro patas. Irundy hetyma. Oguereko jaguapyha. ha jajekoha muy bien tiene sentadera y respaldero claro que si ñamombe'u jahávo hína mba'éichapa ko apyka ha upekuévo mba'e jajapo ñamoha'anga hai ko apyka estamos describiendo esta silla isa'y marrón ikarape ha'etévaicha mitãme g̃uarã ijapopyre, si, ndaha'éi ijyvateterei ala hetyma ojekuaápe, ha'etévaicha mitãme g̃uarã ijapopyre he'i, Qué hicimos? Mba'e jajapo angete? Ñamoha'angahai ko apyta jahecháva, estamos describiendo, y te fijaste, te diste cuenta que al describir estamos contando de qué material está hecho, qué tiene, cómo es, que tiene cuatro patas, tiene sentadera, respaldero, ¿sí? Contamos cómo es, de qué color es, ¿sí? Si es alto o bajo. Esa es la descripción. Pea ha'e hína, ta, anga, ha'i, jajapo va'ekue apykágui. Jahave katu Ko'ág̃a, ko'ág̃a, ahora yo te desafío, ko'ág̃a ikatúma nde rejapo nde háichaite peteĩ ta'angahai. Jahecháma hína mba'e mba'épa jajesareko va'erã jajapo hag̃ua ta'angahai, si? Ajapo ta'angahai peteĩ mymba ahayhuvégui he'i ñandéve tembiaporã, Peteĩ mymba hayhuvéva de tu animal favorito, puede ser tu gato, tu perro, tu conejo, tu pollito, cualquier animal, el animal que vos prefieras, tu animal favorito. Ha peicha amoĩ kuri avei peteĩ mainumby, he'íko hayhueterei la mainumby. Mainumby ko ogueru oĩ ñandéve marandu porã, ha'éngo michĩmi, iporãiterei jahéi ningo. pe oveve ojeroky jave pe ipepóngo ndajahechaivoi ajépa, ijurupuhumi, neĩ, iporãite, ha katu nde reiporavóta pe mymba rehayhuvéva ha remombe'úta heseguáva, vas a describir, si, rejapóta peteĩ ta'angahai, rejagua'i, rejapóta ramo mba'e remoĩta, remoĩta héra, mba'éichapa héra ne renda jagua'i. Héra... mba'éicha héra? Négro. Héra pelusíto. Héẽ. Héra míla. Bueno, entóse entrémosgo hína tenonde raite héra. Ha upéi remombe'úta mba'éichapa ne rymba jagua'i. Tenonderare eréta ha'eha peteĩ jagua'i, kontárte es un animal, si? eh ha upéi remombe'úta mba'éichapa ajépa eh hesa'ỹ, inambi jero'a, eh hetỹma mbykymi, haviju asy, ahecha hechapa hína ne rymba jagua'i ha che upévare adeskrivi ndéve, si. Ha ne mbaraka ja'ípere remoha'angaha'ỹitaramo ikatu rembohéra turusa, mba'éichapa héra ne mbarakaja'i, remoĩta upépe héra ho'i remombe'úta mba'éichapa ha'e ajépa, haviju sa'imi, ikunu'ũ reko, entonce todo eso va a salir escribiendo. Avy'aite ningo péicha nde katu pyrýre che memby. Te estoy muy agradecida, muy feliz por tu trabajo, muy contenta, yo sé que podemos lograr este indicador que nos propusimos para hoy, de poder hacer una descripción en guaraní. Marãve ndoikói mbykymíramo jepe, eñeha'ã katu ejapo, emombe'u. Péva la iñimportánte. Néi, aguyje. Jahechami aipóramo ñane rembiapo. Vamos a hacer una revisión de lo aprendido. Mba'épa ko árape jaikuaa pyahu? Mba'épa ñanembo'epy ko árape guára? Ajahechaháicha ha'e ta'angahai descripción. Muy bien. Ha jahechákuri ta'angahai jajapóta jave ñamombe'u va'erã mba'érepa jajapo.

Jepopete ndéve g̃uarã che memby ndaikatupyrýre, vy'apavẽ. Péicha ñamohu'ã ñane rembiapo ñag̃uahẽma jey ipahápe, avy'aiténgo ikatúre péicha ñamboguata porãite ñane rembiapo ha hesakã porã ñandéve ñane rembiapo avei. Ajépa avy'aiterei, Tupã haisýta ñanderovasa, vokoiete ñaime jevýta ambue mbo'epy ikatu hag̃uáicha ñamba'apo oñondive.